Perzendiň ene-atasynyň öňündäki borjy. Perzendiň ene-atasynyň öňündäki borjy. Bu çäksiz. Elbetde, ene-ataň eden hemme zadyna yzyna gaýtarmak mümkin däl, Myrat. Hemişe şolaň ýoly bilen ýöreseň, diýýär-ä, ýoluň açyk bolýar diýýär. Perzendiň ene-atasynyň öňünde kyrk borjy bar. Edil olary ýekeme-ýeke takyp jogap berib-ä bilmerin. Ilen kem etmejek bolup, iýmän, içmän bizi geýdirýärler, okaýdýarlar, şu derejä ýetirýärler. Ýetjek maksadymyza ýetirýär bizi. Öňem bir adam dükandan günde üç sany çörek alýamyşyn. Günlerde bir gün bir ýaş ýigit, Agam, näme üçin dört çörek alaňok, näme üçin bäş çörek alaňok, näme üçin üç çörek alýaň diýip soranda, ol adam şeýle jogap beripdir, Çörekleriň birisi bergime. Birisi özüme, birisi bolsa karzyna diýip jogap beripdir. Bergime berilýän çörek ene-atama, karzyna berilýän çörek bolsa çagalaryma. Gelejekde, elbetde, çagalardan doly bolmasa-da, eden zatlarynyň ýaryny garaşmagy.
Sag bol taňryýalkasyn hökmünde öňüni öz etmeli borşumyzy etmelidä. Sylag hormat bilen bir ýere gidenlerinde ýa gelenlerinde işden güler ýüz bilen garşy almaly. Uzak ömür dilemek, şolaň aladasyny etmek perzentleriň esasy borjy bolup durýar. Olar näme tama etýär, okamak, işlemek. Abraýly bolmak, abraýly maşgala bolmak bizem beterinden-beterini gowy etjek bolmaly. Ene-ataňy ýakyn dostuň hasaplamak we syryňy şolar bilen deň paýlaşmak. Biz diňe özümiz alyp barşymyz bilen gaýtarmasak, ýa bolmasa elimizden gelýän kömekler ile gaýtarmasak, Ol asyl mümkin däl, ýöne maksadymyz ene-atany razy etmeli. Agyrtmagyl ata birle enäni, daglardan, daşlardan uly günäni. Agyrdyr günähiň, çeke bilmez sen niýe? Magtymguly atamyzyň bir goşgularynda ata-ene diýlende şeýleräk setirlerine gabat gelmek bolýar-da. Ula hormat, kiçä sylag. Şuňa nähili düşünýäňiz?
Ulyny hormatlamasaň kiçinem söýüp bolanokmy? Dil bilen beýan etmeli däl-de, hereket bilen görkezmeli ikisine-de, ulyny sylaýşyňy, kiçä hormat goýşyňy. Köpçülik ýerlerinde, awtobuslarda ýaşy uly adamlar. Gören ýagdaýyňda ýeriňden turup ýer bermek oşalana ula hormat diýip düşünýän. Biz kiçiligimizden ullary nähili hormatlan bolsak, sylaglan bolsak, bizi hem häzir kiçiler şeýle hormatlaýar, sylaglaýar. Kiçimi öz jigiň ýaly görmeli, hemmesini sylamaly kiçinem. Kiçi, ýaş çagalar zatlar senden bir zat gelip soran ýagdaýynda. Tertipli, edepli jogap bermek, a olam sylag myka diýen. Hormatlamadyk, sylamadyk bolsak, biz olardan hormata, sylaga garaşmaly däl.
Dostluk name?
Seni öwýänleriň hemmesi dostuň däldir. Seni ýamanlaýanlaryň hemmesi duşmanyň däldir. Bir bilen dostlaşjak bolsaň, ony ilki gowy tanamaly. Hakyky dostlar ýyldyzlara meňzeýärler. Sebäbi garaňky düşende ilki olar görünýär. Diňe gowy günüňde gerek hemmä, ýöne hemişe ýanyňda bolýan adam gowy dost diýilýär şoňa. Aglanda aglap bilýän, gülende gülüp bilýän. Gowy günüňde, kyn günüňde ýanyňda, goltgy bermäge, derdiňi paýlaşmana. Dostuň ýaramaz häsiýet saňa-da geçip bilýär, seň gowy häsiýetiň hem dostuňa-da geçip bilýär. Hemme wagt içiňdäki syryňam, durmuşyňdaky görýän kynçylyklaňňam şu wagta çenli ejeň, kakaň, doganyň. Dogry, gatnaşylýan dostlar bar. hakykatdan gowy görşülip gatnaşylýar. Olar ýok diýip biljekkä, men olary yza ditemok. Ýöne meň üçin hakyky dostluk ene-ata, hemem doganym. Çyn dost ähli döwürlerde hem tapylgysyz hazynadyr. Allajan hemmämize çyn dost, wepaly dost, Ýürekdeş dos ýanymyzda bolmagy nesip etsin. Dos paýlansa äber diýip gyssanma, Alaňdan soň gysgaltma hem gysgalma, Dileg etse gözleriň hem gysganma, Birin ber-de, biri bilen oňup git diýýär. Durmuş gurjak adamy nähili adam bolmagyny isleýäň?
Öý diýmeli-dä. Tutdum goýbermeli-dä. Şo bir maşgala bolmaly. Ejesini, kakasyny öz nähili gowy görýän bolsa, meňem ene-atam şeýle gowy görsün, şeýle sylasyn, şeýle söýsün, şeýle hyzmatyny ýetirsin. Hemişe her pursatda ýanymda bolmagyny islän, sabyrly bolmasyny hem wepaly bolmasyny. Ýüregi arassa bolmagyny islän. Gelejekde çagalarymyza gowy edep-terbiýe berjek ene-ata bolmagyny islän. Seň bilen ýaşajak bolsa, seň nähili kynçylykda bolsaňam, seň ýanyňda ömürlik bolmaly. Gözüňden okamaly sendäki bolýan zatlar. Iki adam bir-birine söz bilen düşünişmeli-de, göz bilenem düşünişmek gerek. Meni söýýän adam, meň bilen maşgala guran adam, Ene-ataňam söýer. Şoň ýalak ýaryň bolmagyny arzuw edýäs. Daş-töweregiňi gowy ynsanlar, gowy dostlar gurşap dursun. Üstünligiňe-de, ene-ataň elmydama guwwat bersin diýip, arzuw edýän. Ýaýly media studiýasy bilen bilelikde Ýaşlar atly täze kontent ýazgy etdik. Tomaşa eden bolsaňyz, soraglar nähili bolupdyr, galyberse-de özüňiz plan sorag bersek diýip isleg bildirýän bolsaňyz, kommentariýada arkaýyn öz soraglaryňyzy berip bilersiňiz. Galyberse-de, şu kontenta ýaş oglanlar, gyzlar gatnaşmaga isleg bildirýän bar bolsa, arkaýyn gatnaşyp bilersiňiz.